L-aktar mod sempliċi biex tħallas is-sħubija mal-Malta Union of Teachers huwa s-SEPA Direct Debit. Biex tagħmel dan trid timla formula ta' paġna waħda u tibata lill-MUT bil-posta jew ma' delegat B'hekk, il-miżata titnaqqas awtomatikament mill-kont bankarju tiegħek kull sena.
Apparti li hija sikura, konvinjenti u sempliċi għaliex telimina l-ħtieġa li l-membru jsegwi l-kontijiet kull sena, is-SEPA Direct Debit tiffaċilita bil-kbir il-ġbir tal-miżati. B'din is-sistema wkoll, l-MUT tkun tista' tiffoka aktar fuq kwistjonijiet ta' importanza trade unjonistika u professjonali minflok fuq il-ġbir tal-miżati. B'hekk, int tkun qiegħed tgħin ukoll lill-union tiegħek. Il-union, wara d-direzzjoni tal-Konferenza Ġenerali, ser timxi għal sistemi li ma jinvolvux l-ipproċessar tal-flus b'mod manwali. Bl-internet banking jew anki sħubija mħallsa b'sistemi oħra, il-ħlas mill-membri jsir matul is-sena kollha, u l-union tipproċesshom wieħed wieħed kull meta jidħol ħlas. Bis-SEPA Direct Debit dan il-proċess jiġi ffaċilitat, peress li dan isir darba fis-sena b'sistema awtomatizzata. Mill-miżat tal-2017 il-ħlas bis-SEPA Direct Debit ser isir matul Jannar. L-MUT dejjem ser tinfurmak qabel dan il-ħlas ikun ser isir. Mill-miżati tal-2018 'il quddiem, il-ħlas se jibda jsir f'Novembru ta' qabel kull sena, kif isir is-soltu b'metodi konvenzjonali.
Meta int tibda tħallas bis-SEPA Direct Debit, id-djarju tal-MUT flimkien ma' offerti oħra bħala membru tal-union huma kollha applikabbli. Inti tista' tiġbor id-djarju tiegħek kemm direttament mill-union jew inkella mingħand delegat jew rappreżentant fuq il-post tax-xogħol tiegħek. Il-proċess ta' riżenja baqa' l-istess u ma ġie affettwat bl-ebda mod. Int għandek id-dritt li twaqqaf is-sħubija tiegħek mal-union kif hemm imniżżel fl-istatut. Is-SEPA Direct Debit f'dak il-każ tieqaf ukoll. Sabiex int tibda tħallas bis-SEPA Direct Debit, għandek iżżur il-portal mut.org.mt u taħt il-Members Area hemm il-paġna tas-SEPA Direct Debit. Minn hemmhekk hemm timla l-formola ta' paġna waħda u tibgħatha lill-MUT bil-posta jew ma' delegat. Minbarra dettalji bħall-isem u l-membership number tiegħek, ikollok bżonn l-IBAN, li jikkonsisti f'numri u ittri f'wieħed u tletin diġit, u li dan tista' ssibu fl-istatements tal-kont bankarju tiegħek. Is-SEPA Direct Debit li qed tuża l-MUT qed isir permezz tas-servizzi bankarji tal-BOV, iżda mhix limitata għal min għandu kont bankarju ma' dan il-bank. Is-SEPA Direct Debit hija miftuħa għall-kontijiet bankarji kollha. L-MUT wkoll ser tkun qed tassorbi l-ispejjeż bankarji ta' kull tranżizzjoni. Allura int, bħala membru, mhu ser ikollok l-ebda spejjeż. Xtaqna li jkollna sistema ħafna iktar safe, ħafna iktar trasparenti, ħafna aktar accountable. U l-awdituri tagħna kienu ilhom snin twal jgħidulna x'għandna nagħmlu u x'm'għandniex nagħmlu. Finalment, il-Konferenza Ġenerali tal-Union ddeċidiet li mmorru għal sistema ta' direct debit. U kellna tista' tgħid żewġ options, jew id-direct debit li tfisser illi wieħed direttament mal-union jagħmel din il-karta tas-siepa u nimxu b'dak il-mod jew inkella by check off mal-employer tiegħu stess. Il-Konferenza Ġenerali l-sistema ta' check off ma għoġbitiex għaliex dak li jkun ma setax jibqa' anonimu mal-employer tiegħu u allura għażilna s-sistema tas-siepa. Domna ħafna biex wasalna għal konklużjonijiet għaliex għamilna ħafna riċerka ma' banek differenti u fl-aħħar wasalna għal din is-sistema illi hija ġusta, trasparenti, safe, ma tistax tiġi abbużata u barra minn hekk hija sistema illi wieħed jista' jwaqqafha meta jrid. Billi aħna bħala trade union dipendenti totalment mill-appoġġ li nsibu mill-membri tagħna u mill-membership fees għaliex aħna dak huwa d-dħul tagħna, Aħna l-ewwel nett nirringrazzjawkom ħafna tal-appoġġ li qed insibu mill-maġġoranza assoluta tal-membri u nappella lil kulħadd biex fejn għandu mistoqsijiet jew fejn għandu diffikultajiet jikkuntattjana mill-ewwel u anke jekk għal argument tixtiequ aktar informazzjoni tiddejqux tikkuntattjawna ħalli aħna nkunu nistgħu niċċarrawlkom kwalinkwa problema li jkun hemm. Nirringrazzjakom ħafna. Grazzi talli rajt dan il-filmat. Filwaqt li nistednuk tikkuntattjana fuq info@mut.org.mt jekk għandek xi mistoqsija jew diffikultà, Aħna nkomplu ninkoraġġuk sabiex tgħin lill-Malta Union of Teachers fil-proċessi ta' mmodernizzar tas-sistemi li tuża. Dan sabiex il-Union tibqa' ta' servizz għalik u għal ġenerazzjonijiet ta' edukaturi.